Miarahaba antsika rehetra manaraka an'ity video ity a. Androany indray a, ny atoroko anareo dia ny fanokafana compte Spotify for artist. Maromaro nareo nandefa MP tamiko nanontany an'izay dia atoroko anareo ny fanaovana azy. Ny tiako, ny tiako, ny tiako lazaina fotsiny a, Tsy vita anatin'ny iray andro ny fanokafana ny leconte fa mety mi-prendre deux semaines na trois semaines eo ho eo na mety ho ambanin'izay aza, miankina amin'ny plateforme de distribution ampiasainao. Dia ny zavatra ilaina rehetra izany an, voalohany indrindra mila manana compte Spotify tsotra ianao, dia faharoa mila manana compte amina plateforme de distribution. Misy karazany maro ny plateforme de distribution, misy ny distributeur gratuit ohatra ny Rootnote na Freshtunes dia misy ny payant ohatra hoe Tunecore na Distrokid fa ho anah manokana ho anah manokana dia le gratuit no ampiasaiko, Rootnote izany no ampiasaiko. Dia atomboka antsika hamokatra compte Spotify raha toa ka mbola tsy manana Misy an'ilay hoe s'inscrire dia tonga ao ianao dia mampiditra ny adresse email anao dia mamorona mot de passe ianao avy eo. Ho anah manokana efa manana an'ity, efa manana, efa navasokatra compte Spotify aho dia tsy manokatra intsony. Fa rehefa manao inscription nareo dia mangataka anona izy eo mangataka nom dia ilay nom tonga dia pseudonyme no ataonao eo fa tsy anarana lava. Izany hoe tonga dia nom d'artiste anao izany no atao eo. Dia manaraka an'izay mamorona compte Rootnote. Rootnote mantsy no plateforme plateforme de distribution ampiasaiko a. Dia mitady Rootnote sur google ianao dia miditra amin'ity Route-note point com ity. Rehefa tafiditra ato amin'ny route-note ianao an, dia misy an'ity hoe get started ity. Avy miditra ao ianao dia fenoinao ny formulaire rehetrarehetra. Eto ny nom user name tsy asiana espace, ohatra hoe Mister HF Musique. Dia mampiditra adresse email. Vita izay dia mampiditra mot de passe. avy mampiditra ny mot de passe dia misy an'ity hoe security question ity, question de sécurité izany, ohatra hoe who is your favorite band, musician, dia ny valiny ataoko eto ohatra hoe Barinjaka ohatra, dia mila tadidinao izany iny an iny question de sécurité iny satria ilaina iny amin'ny raha toa ka asian'ireo hoe mi-récupérer compte na ohatra na tsy tadidy ny mot de passe, dia cocher-ny ry reto an. Je ne suis pas un robot. Dia sign up. Dia vita izay dia mandefa mandefa activation link par email ry zareo dia confirmer-nao iny avy eo. Dia misy lien d'activation nalefan'ny zareo amin'ny email dia sokafana iny sokafana iny lien nalefan'ny zareo iny. Dia rehefa valide ilay kaonty an, dia miverina manao log in ianao avy eo. Dia averinao ampidirina ny user name sy ny mot de passe. Dia ny tena important an, mila tonga dia efa manana hira izany ianao, hira alefanao. Izay vao afaka manokatra kaonty Spotify for artist. Satria am le nom mi upload hira iny mantsy an no sady manokatra an le compte enao. Rehefa tonga ato amin'ny route note dia misy an'ity hoe your account ity an, dia profil, preference, afaka modifier-nao ao daholo ny setting ny login an, dia amin'ny edit profil ato an raha toa ka hanampy ny nom sy ny prénom, tsara zany fenoina ihany toy ny anona reto toy ny anona tony an, reto formulaire reto satria mba haha confirmer tsara ny compte nao sady mba hahamora ny verification rehefa mi uploader hira. Amin'ny bande na artist name aty ny pseudonyme nao no atao ato. Dia website, site web, raha toa ka manana ianao. Dia ny label na management raha toa ka manana label. Dia how did you find us ny fomba nahafantaranao ny fisian'ny route note. De social media ilaina be ity rehefa rehefa mi-reclamer ny compte Spotify for artist ianao satria mila information mitohy zany ny ilainy zareo sao ianao vao afaka confirmer ny compte nao. Am Facebook ato ny lien ny page Facebook nao na compte Facebook nao, Twitter, Google, Soundcloud de YouTube. Dia soratanao eo daholo izany hoe ny lien ny compte-nao retraretra. Ahoana ary ny atao ary rehefa hi-uploader hira amin'ny amin'ny plateforme? Miditra amin'ity distribution ity ianao an, dia create new release. Rehefa tafiditra ao dia misy an'ity hoe upc upc EAN ity an, ity tsy fenoina ity tsy voatery fenoina, dia release title ity ny titre an'ilay hira. Ohatra hoe ataontsika exemple ohatra hoe Yesterday ny titre an'ilay hira alefana ao, create release misy an'ireto information ireto no tsy maintsy fenoina daholo, album détail, details, détail mahakasika ny ilay album na ilay hira alefana ao, dia ny language anglais dia eto ny titre an'ilay izy an, anglais na izay langue langue an'ilay hira izany, titre an'ilay hira, de album version aty a. Ataoko ny titre an'ilay hira ihany ny eo an. He Does this release contain cover versions? Ty indray an, raha toa ka cover ilay hiranao dia atao yes fa raha toa ka hira tsotra dia atao no. He Compilation album, hoe hira anaty hira anatin'ny album ve ilay izy sa hira tsotra fotsiny? Dia ity mantsy izao hira tsotra fotsiny dia ataontsika no. Dia amin'ny artiste memo eto amin'izay an, eto ny nom d'artiste anao no atao eo. Na mbola tsy manana compte ianao dia tonga dia soraty eo foana ny anaranao. Mister Hafa ohatra. Dia misy liste maromaro miseho eto an, ka raha toa ka mbola tsy tsy manana compte ianao dia ity create a new profile ity no ino kitianao. Vita izay an, dia raha toa ka misy artiste hafa ohatra hoe mi-collaborer aminao dia atao amin'ity add artiste ity. Dia safidianao hoe eto hoe inona ny anjara asany hoe primaire sa featuring sa producteur izy sa DJ sa remixeur. Dia soratanao eto ihany koa ny anarany ohatry ny nanaovana an'ilay teto ambony teto iny ihany. Ity ny composeur ity ny compositeur, nom sy prenom ny compositeur. Dia hoe does this release contain lyrics Raha toa ka misy parole ilay hira dia atao yes, raha toa ka tsisy dia atao no. Dia raha toa ka yes dia soratana eto ny anaran'ilay lyriciste, ilay olona nanoratra ny parole zany. Dia Jerry, ny genre, ny genre primary genre ohatra hoe ataontsika hoe country ohatra. Dia ny genre secondaire indray electronic. Genre-n'ilay hira izany no ataonao eo. Dia composition copyright ny anaran'ny copyright dia sound recording copyright indray ny studio nanaovanao ny prise de son le hira na ny na tsy voatery anarany studio raha toa ka tsy nataonao tamin'ny studios fa afaka ataonao ny anaranao fotsiny ny ao pseudonyme nao dia record label name no an'ny label raha toa ka tsy hisy label dia tonga dia ny anaranao fotsiny koa no atao eo. Tsy maninona. Dia originally released ity daty hivoahan'ilay hira sa hoe ny daty tianao hamoahan'ilay hira izany no ataonao eo? Dia ho safidy ianao. Ataontsika ohatra hoe ataontsika hoe trente mai ohatra. Dia pre-order date dia ny daty hivoahan'ny pre-save izany ity. Ahafahana mi-pre-enregistrer an'ilay hira. Tsy maintsy alohan'ny date de sortie izany misy an'azy. Ataontsika hoe vingt sept mai ohatra. Dia ny sales start date manomboka amin'ity zany anao manomboka monetiser le hiranao. Afaka tonga dia ataonao amin'ny date de sortie ihany le izy an, tsy maninona. Dia explicit content hoe explicit sa tsy explicit le hiranao sa cleaned version. Rehefa feno ireo formulaire rehetra rehetra ireo an, dia ataonao save and continue. Vita izay étape voalohany izay an, dia mila mi-ajouter audio amin'izay ianao an, amin'ity add audio ity.

Bing Truck Title dia Browse Computer hitady anazy. Avy upload-na ilay izy dia miandry an'ity chargement ity. Raha vita upload ilay izy dia afaka mi-ajouter hira hafa ianao raha toa ka album ilay avoakanao fa raha toa ka tsy album kosa dia avelanao amin'iny hira anankiray iny ihany ilay izy dia save and continue. Naho tsy voatery hoe album fa ohatra hoe version anakiroa ohatra hoe version extended mix ny iray dia ny iray version original mix dia afaka ajouter-nao amin'ilay teo iny. Dia track name, title version atao ny titre ny an'ny eto an. Dia ny track number ny numeron'ilay titre avelako amin'ity un ity. Dia tsisy kitihina daholo ilay rehetrarehetra iny an, avelonao amin'io ihany fa tsisy kitihina. Dia ataonao save and continue. Vita izay dia tanao Unfinished. Dia ny étape manaraka indray an, artwork, izany hoe ny pochette an'ilay hira izany. Dia ireto daholo an ny guide ny guide ny pochette tadiavin-dry zareo an. Tsy maintsy trois mille fois trois mille ny résolution an'ilay sary izay vao mety. Dia mila qualité professionnelle, moins de vingt cinq méga ilay izy an. Dia couleur RGB color space. Dia ireto indray no tsy azo atao a, tsy azo atao lien url ana o site web, tsy azo atao information ana contact, tsy hisy information ana pricing, image misy copyright sy ny sisa sy ny sisa. Dia i aty no mi-upload anazy a. Ity izao ny sahatasika an'ity ny pochette-tsika ohatra dia miandry ny chargement. Tonga ndray Dia ianay vita e! chargement anle pochette dia midina aty ambany ianao dia save and continue. Rehefa feno daholo ireo étapes ireo dia misy an'ity manage stores ity. Ity zany hisafidiananao hoe aiza daholo ny service de streaming andefasanao an'ilay hira. Misy an'ity hoe select all stores ity a, izany hoe tonga dia alefany amin'ireo services de streaming ireo daholo zany ny hiranao, fa afaka de-selectionner-nao ilay izy avy eo selectionner-nao manuellement hoe ireto daholo no plateforme tianao hanasivana an'ilay hira, dia spotify izao tsy maintsy ataontsika any anatiny e, dia afaka alefantsika amin'ny itunes sy apple, amazon, deezer, soundcloud, Facebook, TikTok. Ohatra hoe izay ilay loto nandefasantsika anazy an, dia eto ny tsisy kidiana fa avelao amin'ireo daholo, avelao amin'ny standard daholo ny pricing, dia itony koa tsy kidiana ary ilay territoire itony satria raha toa ka mampiditra territoire ianao dia lasa tsy international ilay izy. Dia save and continue. Feno daholo izay ny étape dia Localisation ity tsy obligatoire ity a, tsy voatery fenoina. Dia miakatra aty ambony aty amin'izay dia misy an'itony anankiroa itony a, kitihina aloha ity I understand and accept route notes terms and conditions ity a. Vita izay dia misafidy anankiroa eto ianao. Raha toa ka hiditra amin'ny premium ianao a, Mandoa dix dollars isaky ny single, vingt dollars isaky ny EP, trente dollars isaky ny album, etc. Dia le amin'ny distribution premium zany an, mitazona ny cent pour cent ny royalty enao zany hoe, zany hoe cent pour cent ny revenu azonao avy amin'le hira zany an, tonga aminao daholo. Ny ato amin'ny distributor free indray an, a gratuit ny distribution saingy hoe quatre vingt cinq pour cent an'ny royalty ihany no azonao izany hoe quatre vingt cinq pour cent an'ny revenu azonao avy amin'ny stream sy ny nombre de telechargement an'ilay hira dia ny quinze pour cent ambiny a mba ny route note ny quinze pour cent ambiny dia ilay distribution free ity koa somary elaela kokoa ny verification par rapport amin'ny distribution premium le payant fa distribution free no ataontsika. Dirty ianao aty complète io list io saingy tsy ho alefako moa izany ity fa juste hanatoroana anareo ny fomba fanaovana azy fotsiny. Normalement raha tsy nisy olana dia normalement raha ny tokony ho izy dia tokony anatin'ny iny review ato ary ilay hira nalefanao teo iny an. Izany hoe mbola en vérification izany ilay izy, mbola mi-verifier anazy izany ny route note. Dia raha toa ka approved indray ilay izy dia tokony hiseho ato amin'ity approved ity. Dia remove the from sale rehefa tsy monetiser intsony ilay hira. Dia normalement ianao raha toa ka efa approuver ilay hira après une semaine na deux semaines eo ohatra dia mahazo mahazo email ohatr'izao avy amin'ny route-note ianao. Misy hoe your release has been approved for distribution aty. Dia mahazo message ohatrohatran'izao ianao rehefa approuver ilay izy. Dia ny dikan'izay izany an, Efa miandry sortie sisa iny ataonao miandry sortie an'ilay hira miandry sortie an'ilay hira hivoaka dia hiverina kely eto amin'ny route naute an, hiverina kely eto amin'ny route naute an, izany hoe tokony hiseho eto amin'ny section approved ato an no misy ny hiranao raha toa ka efa approuvé ilay izy. Raha toa ka efa approuvé ny hiranao sady efa nivoaka tamin'ny spotify an, izany hoe efa nivoaka izany ilay izy amin'ny date de sortie nampidirinao an, dia azonao atao azonao atao amin'izay ny manokatra compte Spotify for artiste. Dia rehefa hi-reclamer an'ilay compte Spotify for artiste ianao, miditra eto amin'ny Google, miditra ao amin'ny page artiste point spotify point com ianao, dia misy an'ity hoe get access ity eto ambony eto, miditra ao amin'io get access io ianao. Vita izay dia manontany izy hoe artist or manager sa label team member dia artiste or manager no safidintsika. Dia asaina mi-connecter ianao an, mi-connecter amin'ny compte Spotify-nao an, dia ampidirinao ao ny mot de passe sy ny, ampidirinao ny adresse email sy ny mot de passe. Dia claim an artist profile if you already have music on Spotify, izany hoe raha toa ka manana, efa manana, efa manana hira Spotify ianao dia afaka maka, mangataka accès amin'ilay kaonty amin'izay. Dia ataonao continue. De ity ve ny adresse email anao an? De confirmenao ilay adresse email anao fa handray an'ilay hira. Atao next. De recherchenao avy eo ny url an'ilay artiste. Ity izao izy ity an. Rehefa avy safidinao iny an dia misy an'ilay hoe let's go izay no kitihanao. Miditra teny route-nao automatiquement izy an, dia mila manao login amin'ilay compte route-nao-nao ianao satria iny no lien amin'ny ilay iny compte route-nao-nao iny izany no distributeur lié amin'ilay compte Spotify for artistes reclame-nao. Vita izay dia mi-se connecter amin'ilay compte ianao an, rehefa tonga ato amin'ny route-nao teo amin'izay ianao an dia Misy an'ity miditra ato amin'ny Spotify for Artists ato dia misy hoe Claim your artist profile on Spotify instantly. Vita izay dia misy an'ity hoe Artist name ity a. Dia soratanao eo ny pseudonyme. Dia ataonao get access. Vita izay dia ataonao continue. Une fois nahazo autorisation ianao an, asainao mi-accepter an'ity authentification ity ianao, de ataonao d'accord ilay izy. Asainy reclamer ny compte artiste anao an, de ity zao izy ity ety, atao continue. Dia redirige automatiquement aty amin'ny Spotify artiste ianao. Dia mangataka détails maromaro izy avy eo. Dia tsy misafidy country ianao an, Madagascar, dia ny role, artiste, first name, aty ny nom complet anao no atao eo an. Dia dia business email ataovy an'ity hoe same as my Spotify account ity ihany. Dia cocher-nao ny I agree. dia submit. Vita izay dia efa voasokatra izay ny compte spotify for artist anao dia manana accès amin'izay ianao. Eto izao izy ity an, afaka mijery ny home ianao, afaka jerenao daholo ny statistique rehetrarehetra mahakasika ny hiranao. Dia azonao jerena ny profil anao dia ity izao ilay hira. Ity izao ny hira efa uploaded tao ity. De afaka modifier-nao izay anie ary ty profil-nao an, afaka ovainao ny photo de profil, afaka ampianao biographie le izy an, eto ny biographie, izany hoe manana accès amle compte spotify for artiste amin'izay ianao, de raha miverina ianao mankany amin'ny compte route-note de azonao jerena ato amin'ity sales and report ato ny statistique Zany hoe soratra atsy zany anie revenue asinao par stream de makasika ny route note isaky ny le quinze aminy volana zareo mandefa ny paiement ary mande aminy compte paypal le izy de mila ataonao liaison aminy compte paypal ihany koa le le compte route note nao afahana mandray ny paiement ato aminy earnings ato no ahitana ny vola azinao par mois. Ato amin'ito page your earnings ity no miseho ny ny vola azonao par mois. Eto izany ny mois dia ny vola azo dia ny statut n'ilay izy. Dia izay izany aloha en général ilay famoronana compte spotify for artiste. Tsy voatery rotonao ato no ampiasainao fa ny anahy manokana io no nampiasaiko an. Dia misy deuxième méthode ihany koa hoe tsy voatery hanaraka an'ireny zavatra be dia be nataoko ireny ianao raha toa ka mandefa submission ny hiranao amin'ny label ohatra dia ny label ihany no mandray andraikitra manokatra ny compte Spotify for Artist-nao. Dia amin'izay fotoana izay ny juste zavatra ataonao